Fost il-kotba tfal, insibu diversi kategoriji speċjalizzati, bħal dik ta' reluctant readers, kategorija relattivament ġdida fis-suq lokali. Imma xi jfisser sewwasew it-terminu reluctant readers? U x'inhuma l-karatteristiċi ewlenin tiegħu? Reluctant readers eh, hija frażi, ovvjament ġejja mill-Ingliż, hija frażi bl-Ingliż li it-traduzzjoni appuntu literali tagħha hija qarrejja li ma tantx eh, iħobbu jaqraw jew eh, tisfurzhom kważi biex jaqraw. Issa, il-frażi tinkorpora affarijiet differenti, jista' jkun reluctant readers litteralment ma jħobbux jaqraw. Hemm ħafna raġunijiet għaliex tifel jew tifla ma taqbadx ktieb b'idejha u tmur taqra. Ħa nibdew mill-iktar waħda ovvja. It-television, l-internet, it-tablet, il-mobile, dawn huma kollha affarijiet attraenti ħafna li faċli jżommuk. X'tagħmel inti meta jkollok tablet f'idejk? Inti tpoġġi bilqiegħda fuq sufan jew fuq siġġu, tixgħal, Sewwa u tħalli l-affarijiet ta' ġol-kompjuter, ta' ġot-tablet, tat-television jiġu għandek. U inti sempliċiment tiblaghom ġo fik. Tibla' l-mużika, l-animazzjoni, l-kuluri jgħajtu, l-ħsejjes. Ma jfissirx li huma ħżiena, anzi hemm ħafna affarijiet interessanti fuq fuq l-internet u fuq it-television. Imma inti l-ewwel nett qed tipproċesshom malajr ħafna, kull sekonda tiġi stampa ġdida, tipproċessa xi ħaġa ġdida, tinsa dik ta' qabilha u ġeneralment meta titfi, tinsa kollox. Id-differenza fil-ktieb issa u għaliex l-ktieb huwa ta' sfida ikbar, għax il-ktieb m'intix tista' tpoġġi bih f'ħoġrok fuq is-sufan, tiftħu u jiġri l-kliem għalik. Le, totalment l-oppost anzi jiġri, inti trid tidħol fil-ktieb biex tibda tifhem u tipproċessa l-istorja tiegħu. U allura minħabba f'hekk, peress li l-isfida hija ħafna ikbar, inti trid issib pożizzjoni komda, trid toqgħod tqalleb il-paġni, trid taqra bil-mod il-mod u tifhem u tgħaqqad it-trufijiet tal-plott u tal-istorja, eċċetera eċċetera, din tista' ġġiegħel lit-tfal jaqtgħu qalbhom U jmorru għal xi ħaġa ħafna iktar sempliċi. Imbagħad hemm reluctant readers li reluctant għall-Malti, jiġifieri ħafna tfal li għax ikunu English speaking id-dar jew għal xi raġuni jew oħra jħossuhom komdi ħafna jaqraw bl-Ingliż u jaqraw ħafna bl-Ingliż anke bħala livell ikun jaqraw livell tal-età tagħhom, imma bil-Malti ma tantx iħobbu jaqraw. Fi żmien konna ngħidu għax ma ssibx il-kotba, llum ġurnata jsibu kemm iridu, imma jista' jkun għax appuntu jkunu d-dar jew l-iskola jitkellmu iżjed bl-Ingliż, ikunu iżjed fqira l-Malti jsibuh tqil, jibżgħu minnu, ma jħobbuhx, hemm ħafna raġunijiet. Imbagħad hemm ir-reluctant readers li huma reluctant għax hemm xi tip ta' kundizzjoni jew realtà bħalma l-iżjed forsi magħrufin huma d-dyslexia, L-ADHD tista' teffettwa anke l-paċenzja li tpoġġi bil-qiegħda taqra u hemm ħafna realtajiet oħrajn li allura tifel jew tifla jew adult huma reluctant readers mhux għal xi tip ta' il-kelma tindika reluctant li ma jridux imma għax ibatu. biex jaqraw. Il-karatteristiċi ewlenin ta' dawn il-kotba, għall-qari li ma jħobbux jaqraw, għar-reluctant readers, huma diversi. Fosthom, waħda mill-iżjed li jirreferi għaliha kulħadd hija l-karta. Għaliex kotba regolari ħafna drabi stampati fuq karta bajda u hemm studji li juru li l-kuntrast qawwi bejn l-inka sewda u l-karta bajda fuq il-karta, mhux b'kapriċċ, appuntu, min ikollu kundizzjonijiet bħal dislexia, eċċetera, itellifhom milli jaqraw. Dik allura, inqas ma l-karta tkun tgħajjat, inqas ma jkun hemm kuntrast, iżjed jgħinhom jaqraw. Allura, issib kotba li huma maħsubin għal reluctant readers li jkollhom karta safranija. Il-font, it-tipa li tintuża. Mill-ġdid, hemm, f'kundizzjonijiet bħal dyslexia, ittri li jistgħu ma jkunux ċari f'għajnejn min qed jipprova jaqra, allura dak li jkun ibati biex jaqra. Allura hemm fonts, hemm tipi apposta li ġew studjati, pereżempju aħna fix-xogħol tagħna, għal xi kotba li nippubblikaw propju għal tfal b'reluctant readers, nużaw font li ġiet irriċerkata u maħluqa l-Italja wara xi għaxar snin ta' riċerka fejn appuntu qabdu ittra ittra tal-alfabett u Ħolqu font, ħolqu tipa li l-inqas possibbli toħloq konfużjoni fil-qarrejja. Hemm affarijiet oħra, pereżempju, dak li ngħidulu justification, kull min jikteb juża word processor eh, jaf li ħafna drabi aħna biex il-kitba tiġi pulita, namlu dak ngħidu justification, jiġri fuq ix-xellu kull lemin jispiċċa dejjem fl-istess post il-paragrafu li għamlu jiġi pulit qisu kaxxa. Imma għal min ibati biex jaqra din tista' tellef għax inti qed tkun iżjed faċli li tibda taqra linja u taqa' t-tielet linja flok għat-tieni linja, pereżempju, għax kullimkien jispiċċa fl-istess post. Allura, ħafna kotba li huma reluctant readers ma jkunux justified, jiġifieri fuq ix-xellug ikunu jibdew fl-istess post, imma fuq il-lemin ikunu meta aħna jkun dak li ngħidulu not justified, kull linja tispiċċa differenti. U mbagħad hemm affarijiet oħrajn, qed biżna ma tkellimniex fuq il-kontenut, l-iżjed forsi jew waħda mill-iżjed karatteristiċi importanti ta' Kotba Reluctant Readers huwa l-kontenut. Hemm hemmhekk fejn tidħol li inti importanti jkollok awtur jew traduttur li jaf sew x'inhu jagħmel u l-kitba dak l-awtur qed iżommha tal-livell li għalih hu intenzjonata. Jiġifieri jekk semmejna Kotba Reluctant Readers li huma għal tfal bħala storja għal tfal xi ftit ikbar imma l-livell tal-qari tagħhom huwa xi ftit iżjed baxx mela l-kitba trid tirrifletti dak il-livell iżjed baxx. il-kumplessità tas-sentenza, kemm hija sentenza twila, kemm hi, x'tip ta' kliem jintużaw, dawn huma kollha affarijiet li trid esperti fil-qasam, awturi esperti li jkunu jafu x'inhuma jagħmlu u jiktbuh apposta.